Kòrsou tabata habitá hopi promé ku barkunan oropeo a yega. E isla su promé habitantenan konosí tabata Kaiketios, un tribu di Indian Arawak ku probablemente a yega rònt di sinku shen aña despues di Kristu. Nan a bin for di e área konosí awor komo Venezuela i a yega isla ku kanoa. E Kaiketionan tabata biba den armonia ku naturalesa, nan tabata traha komo piskadó i yagdó i tabata kultivá maishi, yuka, bonchi. Nan tabata papia idioma Arawak I nan a laga marka den kuebanan manera kuebanan di hato, kaminda ku te awe por mira pinturanan den baranka. Na djes kuater no benti nuebe, bida a kambia drástikamente ora ku e eksploradó spañó Alonso de Ojeda, huntu ku su amigu Américo Vespucci, a pone pia riba Kòrsou. Esaki tabata poko despues di e promé biahe di Columbus. E spañónan a tuma poseshon di e isla na nòmber di Korona Spañó. Inisialmente e spañónan no a konsiderá e isla partikularmente balioso. No tabatin oro, e tera tabata seku i agrikultura tabata hopi difísil. P'esei nan a duna Kòrsou e nòmber Isla Inútil. Pero esei no tabata nifiká ku Kòrsou a keda lubidá. E speñónan a someté e pueblo kaiketio i a deportá nan pa Santo Domingo. Einan nan tabata fòrsá pa traha komo katibu. Komo resultado, Kòrsou a bira gran parti despoblá. Gran parti di e kultura indígeno tabata destruí. Pa mas ku shen trinta aña Kòrsou a keda bou di mando spañó. Nan tabatin intenshon pa desaroyá e isla ekonómikamente, pero e kos ei no tabatin muchu éksito. Pa e spañónan Kòrsou tabata prinsipalmente stratégiko, un eskala na kaminda pa Sur-Amérika kontinental, pero e no tabata un prioridat.

Con ta cu bo? Con cos ta bisa? Mi ta bon. Mi ta contento di ta den e programa, Natania, anto danki p'e invitacion, mi ta aprecia masha hopi mes. Pa nos ta un placer di tin bo, anto principalmente e obheto cu bo a trece, e obra di arte aki, splica nos, kico kico televidentenan tur ta mira aki? Bon, laga mi bay Te na kuminsamentu. Historia largu kòrtiku a drenta seka nos un petishon pa un obra di arte pa un programa ku ta bai graba base di Kòrsou. Anto hendenan tabata ke algu masha spesífiko, un obra di arte di palus, tul i mesa. p'e programa, kua lo mester ta e piesa prinsipal. Awor tur hende konosé Shete Punto Un, Giovanni Abad ke no ta traha ku otro material òf mayoria di mi obranan tur ta sali den metal, anto e tabata manera un reto ku no ta un reto, pasobra mi si ta traha ku otro material, pero pa mi tabata hopi hopi challenging buska un forma otro pa presentá. un set di palu. Ke bo keda djis korta palu pone bo keda hasi algu otro kune. Natania ora bo subi internet bo taña ku hende a hasi tur kos ku por a hasi ku palu den tur forma ku por a usa palu na traha meubel di palu stul di palu mes di kemei no ta tin nada nobo pa trese den palu entre komias anto esei tabata e reto. Anto ba tuma e reto, anto nos tin algu tòg nobo, mi ta mira algu tur na krak, e tin un forma kasa ta ser orgániko. Sí, bo tin bon Kon ba bista yega, pa arte. sí, kon ba yega, kon ba yega na e pida arte aki? Anto kiko ta nifiká tambe? Mi laga mi spliká esnan aki. E obra mas dun'é nòmber di Transmutashon. Transmutashon. Transmutashon ta binchi e palabra transmutá. Kiko ta e proseso ku e programa aki tin ku sirbi òf ke obra tin ku sirbi den e programa mas kohe òf mas sali en buska di palu? Mi tabata ke raña un palu ku a muri pa naturalesa. Mi no keda bai kap un palu, pasobra e palu bo mester kòrda ke tin bida, ke tin energia, ke tin alma, ke tambe ta un ser. Un mes kos ku nos ta forma parti dje planeta aki. Kende mi keda haña un palu ku ya a fayesé den naturalesa, ante e palu e mester papia ku mi. Mi a kore mi tar Kòrsou, hende lo kere, buska palu. Finalmente mi a bin dal den esaki ku tabata un grupo di palunan kimá ku por fin a toká mi. Anto mesora inspirashon a drenta di. Warda! Hopi bia, tur e kosnan ku mi a bisa promé ku hende a hasi ku palu, nan a transformá palu. Dos parabra diferente, e a transmutá ku transformá. Transformá ta nifiká ku nos ta kue e palu den su kalidat original, manera e ta. Nos ta slice e, nos ta hasi algu kuné, nos ta kambi'é. Nos ta kambia su forma. P'esei e ta trans, kambia, forma. Pero, ora bo transmutá, bo ta kambia e esensia. Kemèn di e palu ya no ta palu mas, sino e ta bira kandela, e ta bira temperatura, e ta bira energia, e ta bira shinishi. Anto e proseso ei ta e mensahe ku nos ke manda òf ku mi ke manda ku e obra akí. Dikon? Pasobra komo hende tin bia, nos ta keda transformá. Ora bo keda transformá, lo bo keda e mesun hende. Ban un tiki den e proseso ku nos a hiba fo'i despues di sklabitut bin. Parti di emansipashon. Emansipashon. Si bo keda transformá, bo ta keda e mesun kos. Pasobra bo ta kambia e forma ku bo ta den, pero e esensia ta keda mesun kos. E kambio lo bin ora nos siña ku nos tin ku transmutá. Anto ora ya bo no ta keda mes kos, sino bo ta kambia esensia di paden. Anto una bes bo kambia di paden lo bo por mira kambio di pafó. Si no nos lo keda bisa semper bai ku nos no a emansipá for dje mentalidat di skatibu, emancipate yourself from mental slavery. Awor nos ta tende ese hopi biantu. Bo ta bisa tambe e forma, bo tin un ehèmpel konkreto, un kos ku bo ta bisa esei ta algu ku nos por kambia e esensia pa nos emansipá? Bo un di nan ta, Ku semper bai, pami, m'a traha, anto mi tin un. Presentimiento cu hopi bia un hende cu ta trahadó hopi bia ta pensa cu e bas of e hefe mester ta su enemigo. Mi no por ta bon cu ne, pasobra e ta bas anto ami ta trahadó. Caminda e cos ei eigenlijk ta un cos cu ta biba den bo mente. Si nos kada un hasi e tarea ku nos tin pa hasi, nos no mester ta enemigu di otro. Mi ta respetá bo trabou, abo ta respetá esun di mi. Ami t'ei pa traha forma, anto abo t'ei pa kontrolá ku kos ta bira un kolaborashon e ora nan modi papia. E ta bira un kolaborashon. Ta un di nan. Nos por haña otro den manera ku nos ta kombibí ku otro. Atrobe e por ta zona duru, pero tin bia komo yu i Kòrsou ku nos ta. Nos a lanta cu nos opa, mama, tio, tanta a laga bo sinti, a lo menos den su tempo, cu hende blanco ta hende cu sen. Hende blanco ta hende sabi. Anto atrobe ta cosnan cu den nos mente ta biba, anto si nos no transmuta esey, si nos no trans, si nos no cambie interno, for di locual nos ta sinti paden, semper bay nos lo keda. Nos ta keda pegá den e mesun manera bo ta haña hopi bunita. E e e forma ku bo ta bis'é ku bo no ta kambia di pafó-so ta manera bo ta kambia paña na un pòpchi, pero den e kaso aki e paden mes tambe tin ku keda kambia kada bes. Anto esei e obra aki ta representá? Transmutashon den forma di un mesa ku stul. Anto manera pa mir'é tambe pa bisa hopi bon ku e ta map purba di Mi ke tribi di bisa pero e palonan aki mi tin algun potrèt kisas ku por mira ku nan tabata bentá den kasi un forma asina aki. Ke mi ba purba tene mas serka posibel di su forma natural. Mas orgániko, mas manera mas hañ'é den naturalesa anto purba di transport'é pon nekinan pa nos por. Nos por sinta na dje. Sinta na dje. Awor e ta kla? Asina ki. No, no, no. Eingelek e ta den proseso. E final lo ta ku nos tin mas. platou di glas ariba, abou e nan ku bo tin diferente platou. Anto e platounan aki ta simbolisá tambe nivelnan ku nos lo tin den bida. Lembra, esei tin rais, e raisnan ta kore drenta tera. Anto nos stulnan tambe ku kruknan ku nos ta sintá riba dje lo mester tin algun taki ta sali tras nan mas ke bo ta transmutá e rais ta keda tòg i nan semper presente hopi bunita mensahe Giovanna masha danki anto nos ta hasié ku hopi amor ta spera nos ta trese algu ku ta no solamente bunita pa wak pero ke ta tambe hibe mensahe ku laga nos ban un tiki mas profundo i no solamente keda. superficial den cosnan cu nos ta haci. Pasobra si tambe ta yu i Corsou. Nos ta, anto nos ke ta hendenan cu profundidad y no solamente na superficie cu ta transforma, pero cu ta transmuta. Manera e nomber dje proba lo bisa, Yu Corsou ta mi. Anto cuanto hende tin mag di bisa cu Yu Corsou ta mi? Bo ta kere anto ora mi amplia riba e nomber dje programa, Yu Corsou ta mi. E ta ami, e ta abo, nos, e ta ami, ta mi. E ta tur. Ku manera algun dje presetendenan den Latino Amerika a bisa, Ui Kòrsou pa ami eigenlik ta e hende ku ta stima e pais aki manera ta di dje e ta. Amen. Manera nan ta bisa. Awor keda ta pensa otro, anto einan ta kaminda nos mester ban awor ei transmuta. En bes di transformá. Giovanni, masha masha danki, anto nos di mes ta bai sigui e transmutashon aki waki ke forma final ta. Danki pa ta den programa huntu ku nos. Tabata un plaser di ta t'ei, anto danki pa invitá mi, danki pa kòrda riba mi, anto prinsipalmente mi ke gradisí bosonan komo tim pa duna balor na arte.

su orígen, su desaroyo i tambe balor ku nos ta duna nos propio idioma papiamentu. Si nos papia di su orígen, mi mester bai un ratu den e disertashon di Frank Martinez Arion, outor, investigadó i tambe pionero pa e promé i úniko skol kompletamente na papiamentu, Kuadro Skol Humanista Kolegio Erasmo. Den su disertashon e ta splika e orígen di e forma aki. Segun Frank Martinez Arion, papiamento su origen ta consisti di un loke nos yama pidgin of lingua franca, cu ta ora cu dos idioma cu no conoce otro topa, anto pa fin comercial un forma di comunica a surgi. Anto e forma di comunica ey ta e pidgin. Den e caso aki tabata trata di. Portugues, dikon? Paso Hulandesnan kual a konkistá Kòrsou tabata paga barkunan portugues bai West Africa, ku e temporada tabata yama Guinea. Anto ora e portugues ku e afrikanonan tabata chambuká ku un idioma komprendé otro, ku ta un motibu komersial pa tubu lugá. Kua motibu komersial? Benta di afrikanonan sklabisá. Ta p'esei, pa hopi tempu, tabata konsiderá papiamentu tambe idioma di katibunan. Manera nos tur sa nos historia sosial den transkurso di aña dieseis trinta i kuater, kaminda West Indische Kompanie tabata dominá den nos áreanan aki, a konkistá nos isla, entre otro, tres grupo tabata biba riba e islanan aki, kual tabata e afrikanonan sklabisá, ku nos a kustumbrá yama katibu, e hudiunan kual simultaneamente a yega Kòrsou huntu ku Westminster Kompani, esta hulandesnan, i tambe e doñonan di e esklabonan, e afrikanonan sklavisá. E tres grupo sosialnan ei tabata papia netamente e lengua franka ei ku su gramátika kibrá, pero sin forma di komprondé e otro. Pasobra historia ta mustra ku e hudiunan ku a yega, por sierto, for di Parti nort di Brazil, no tabata komuniká den nin otro idioma ke hulandesnan. Mester a usa e orígen di papiamentu ei pa e tres gruponan ei sosialisá. Mi ke pone énfasis riba un ròl importante ku Iglesia Katóliko tambe tabatin. Den dje shete shete sinku bini ariba, Iglesia Katóliko tabata duna evangelisashon na papiamentu. Pasobra ya e idioma kuminsá krese haña. haña forsa, mas hende ta papié, el a para bira idioma materno di e tres grupo sosialnan riba e isla aki. Awor, um, Maria Mami bisa is Iglesia Católico su rol hopi importante, nan tabata skibi buki tambe pa evangelisa, kimin imagina bo, e idioma tabata sirbi pa evangelisa, hasi hende creente den religion, pero lamentablemente no tabata sirbi suficiente pa elabora riba conocimentu, señansa, etc. Ok, segun Frank Martinez Arion, caboverdianonan tambe tin un rol den e origen di nos idioma. Si bo wak bon, tin algun frase cu bo scuch'e na idioma di caboverdiano y de papiamentu ta casi similar. Kimen nos tin un nos tin nos tin um vinculo lamentablemente debi na eurocentrismo y otro factornan e vinculo e a perde. Pero redsnan social awor aki ta pone cu hopi berdad ta re ta ta revela kimen di e proximo cinco shen añanan ta nos mesun wak con nos a acapara tur loke ta perdi. Ok si mi bay un tiki un ratu den mas desaroyo di papiamentu papiamentu ta conoce Hopi resistensia, hopi resistensia y hopi logro. Den Caribe ta dos idioma crioyo a resisti hopi pa nan keda na bida, nos papiamento y tambe e criol di Haiti. Ok, ora y papia di resisti, un ta sina sina resisti, anto um, ta bisa no, mi ta keda conserva mi idioma. E ta un. Bo tin ku mir'é komo un desaroyo natural. Lami splika esaki. Mayoria isla kolonalisá den Karibe a bin papia e idioma di e paisnan ku a kolonalisá nos, wak Montserrat, wak Jamaica, wak Trinidad, wak e paisnan tambe di Latinoamerikano. Si bo wak bon, kua ta e paisnan ku a konkistá nan? Ami papia nan mes idioma. Den final di siglo binti tabatin kuater shen lingwista na Kòrsou. Dikon? Ora nan kaba di studia e efekto di e idiomanan krioyo di henter Karibe ku nan a topa ku na Kòrsou, Aruba, Boneiru a pasa un kos insólito. Ta e tres islanan ku no a bai papia pais òf, sòri, papia idioma di e kolonisadó. Si no. Nos lo mester a bay papia Dutch Creole, manera Jamaica ta papia Jamaican Creole, am English Creole, manera e islanan colonialisa pa Francia tabata papia French Creole. Anto esey a haci cu ta tin cuater shen lingüista na Corsou, anto nan a haci nos consciente di un cos mas importante. E motibu pakico nos no a bay papia Dutch Creole pero nos nos a sigui papia nos idioma papiamento ta, uno, cu Hulandes no ta un idioma mundial. Ma e kos di mas importante tabata, Shonnan, bosan ta resistente komo ser. Idioma ta un kos ku ta drenta, penetrá, komodá òf e no ta hasié. Kiba e yu di Kòrsou Blanti Paviamentu a demostrá un forsa den historia ku nos no a kaba di dokumentá. Oke, bayendo un tiki mas leu riba e status, e balor ku nos a duna nos idioma. Paviamentu a bira idioma ofisial na dos mil shete, huntu ku ingles i tambe papiamentu i tambe hulandes. Kiko ta e benefisionan di esei? E ta un proseso di lei legislativo, pero e no nesesariamente ta un impakto den bida sosial. Si nos wak un ratu, kiko ta e e desaroyonan sosial objetivo? El a bira materia di eksamen den skolnan avansá, ku ta un logro. El a bira anto obligatorio, por cierto. Um, el a bira baia sinaleu cu den staten, den reunion di parlamento, ta papia papiamento, cu ta un forza y un insistencia di Chano Margaretha, un parlamentario di den pasado, cu a inicia esaki, pero no ta tin un efecto mesora. Despues si, ata nos ta disfruta awor aki que nos por sigui idioma y conversacion di esnan cu ta dirigi nos pais den nos mes idioma. Ke men, bo por considera, ku e lucha ku Papiamentu a hiba ta un lucha di rekonosé. Anto e echo ku nos ta sernan ku ta dominá mas ku un idioma ta hasi nos komo isla, isleñonan, dje pais chikitu aki pero ku potensialnan diversifiká pa sostené hopi otro nashon den mundu. Ta nos mester sa di balorá esaki.

Kiko pa bo ta definishon di Yu Kòrsou? Wèl, pa mi e definishon di Yu Kòrsou ta un hende trado, un hende ku gusta sali for su comfort zone òf purba kosnan nobo, anto tuma kada oportunidat ku e haña pa e krese. Kua ta bo laman preferí aki na Kòrsou? Jeremí, paso e ta gewoon úniko. Yes, e ta un gem riba nos pais. Kiko ta bo plato preferí di Kòrsou? Amidaña, un bon galinha stobá òf un Mas bangu ku aros lo ta dal bon paso e ta parti di mi hobby. Mi mi ta piska tambe. So e dos na pa mi ta un bon plato di yu Kòrsou. Ku a ta señora su deportista yu di Kòrsou favorito? Mi deportista yu Kòrsou favorito. Danki pe pregunta Amy ku usted mes ta mi yu homber ku ta hunga bala, ta hunga beisbol. Um, e ta bibando waki na Santo Domingo, e ta e ta mi deportista lokal favorito. E ama Kishon Lehito. Kiko ta bo plato preferí di Kòrsou? Kolos Tobal. Danki. Kua ta bo laman preferí di Kòrsou? Kené pa pasobra i na mi tin hopi rekuerdo di mi infansia. Kiko ta definishon di un bon yucar salvabo? Bon Jefrouw, manera bo ta mira mi aki, ami ta konsiderá mi mes un yu Kòrsou de pura sepa. Bo sa kiko? Pasobra si bo bai bèk den mi abuelo ku mi abuelanan,

Meskla di tur tipo di rasa ku ta biba kinanan, trahadó, paga belòsting, stima nos pais, anto esei e ta. Danki!